hayi n'wana madala chavi cmc i lo na vona leswaku ri mester nkuna yi strong hi ku ba nhlamba yi strong yi tlula na boti majuli hi ku ba nhlamba e va yi lavalava yi lavalava a za yi kuma e va yi rhamba yi ta ndhawini yo karhi laha a kumeka kona a yi bukela kwahala ti-guest house ivi african line after a hi interviewer hi interviewer laha a va twanana ku va ta nyikana ndzhaka yo karhi loko va heta ku vutiselana swivutiso se swi tikombe i nga ri pulani ya chavi a ku nga ri ku hakela mester nkunu a ko va ku endla interview for free mahala va vutseliwa va kumeke va bukeliwa guest house ivi va just ku va va va a va vutselini ivi va va va ya kaya a nga va a nga va nyikanga nchumu ivi endzhaku ka sweswo kasi e Mister Nkuna va ri yi suke le ka vona leyi yi sukele ka vona yi lele nsati ku ni ya ku phandaphandeni ku na swimalani nyana ni nga ta swi kuma e mfazi wa mina na vuya sweswiwa ivi loko yi hete ku interview va va yi nyika room laha yi nga ta fika yi tlela kona loko yi heta ku tlela kona loko yi pfuka nampundzu kasi i nga ri chavi loko a heta ku interview i lo na hi interview e va hi komba laha yi nga ta tlela kona a va ku kona mjondhola jobek a yi sala kwalaho lowu ya ku inampundzu yi kuma chavi a nga kwa foni na yo nkuma ivi yi vhindlani yi zamazama swa transport yi lombalomba na timali swo fana sweswi ya yi hayika yi khandziya ti-uber yi khandziya yi hayika lowu ya fika le kale swi va swi tlhekeka swilo mhaka yo ku heyi u huma kwihi wena u te ya ku phandeni kasi se mali kwi yi mali ku hava heyi wa wa ta u ye vavasatini sathana u ye vavasatini i ta ni tiva kahle namuntlha ni sathanyoka mister nkuna yi ri mhakhi luya a longa swa yena a huma hi laha. a vha chela wani na sweswi ve zamazama va ku loko i lava ku a vuya kaya munhu loyiwani u fanele u humesa ntsengo wa five thousand ivi ku bula buliwa ivi a kota ku vuya kaya ivi yi ri yi zama one point five ivi va swi vona na vona ku hayi i mpela nga yangi vavasatini mi yisa loyi a yi ku zamini nyana ka inani a ye kwale ka interview ku yi humesa na ti-proof ta kona yi va komba na ti-pictures ta kona leti a ni ye ka interview a ni nga yangi vavasatini mina. o ka a nga ni hakelanga muvalo ivi yi ri ha va vhe va ku ha hi tshama na one point five yaleyo hi ta dya na yena hi yaloye famba kwale hi famba na yena se yi ri hi mhaka yo fana na yeleyo yi cost-e swo tala ngopfu ku va chavi a nga yi nyikanga mali ya yona swi cost-e swo tala ngopfu yi ze yi fambelana hi mhaka hi luya i va swi ya swi ya katsana na lava va nga fika va ba spagate va ba na mateki swi vhe ku va bomo mhani yi vhe yi longa swona yi vhe yi fambela makumu se hi ndlela yo fana na yaleyo. yi hlamusela leswaku chavi yi onhele ngopfu ene le ku yi jikajikeni le ku yi jikajikeni hi ndlela yo fana na leyo lero hi ku ya hi yena chavi a nga lavangi ku yi hakela lava ku hi ndlela interview a hi ku yi interview ntsena ve huma famba because ku na lava mi kuma ku va lava ku duma ma ni twisisa so loko a lava ku duma a fika laha a interview mahala ku va a interview laha e, e, e ta vheta automatically vanhu va n'wi tiva ku a ku ri na munhu wa so na so a nga endliwa interview e va vhe va ku followa vanhu mara Mr Nkuna a yi ku phandeni ka dzaka la so ivi a yi disappointa ngopfu hi leyi audio Mr Nkuna yi karhi yi hlanganya chavi hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla yi karhi yi n'wi hlanula hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ene vhele a yi lo requestiwa hi munhu wo karhi ku hayi wa yi nga yi hlanganyana and loko va vula va ri i part two ya kona nga ri yi rhangi leyi n'wi hlanganya ka yin'wana and video or audio yin'wana so hi leyi audio ya kona Mr Nkuna yi karhi yi hlanga ya chavi CMC lo e, e, e nga tiyanga ndlela ya swo u ya le kerekeni yela ticheri a wu yeli khongela a leyiwani hlambi nge yi tiseli here's the video mm.
hayi ni hungutini mhaka tiboli na vidzogonyani va ta swi tiva ku vidzogonyani i yini mm.
okay so ni kombela sweswi hi five minutes mi rhuketela chavi
o chavi ne mm. chavi i nga ha ngeti na siku na rin'we a swi vuli ku tibuku ta wehe ti basini a ti se basa na ha vuya na ha la ta ku burisa tinyungu ta makenta ya hamula kumbe ni ku faka matini a kholokholweni na ha vuya a ti lo basa tibuku ta wena hi ku i ni nje ku ni pfanyuka ni suka la ni ya bale a rhoma aka malamulele ni tisa hi mpfawo wo ringana wena xitlhangi xitsanana mafi makhwiri mabon'wani makasani loyi wena loko mina ni nyiwa wena a wa ha ri tinyungwini amakendzeni na ku i ta va koho i ta xixitiwa swi nga tiveki swi nga tiveki ni i nga chavi mina na swikakanyopi swa mina munhu nkulukumba ni hume na mpunga na swimbi hi ku kula i ni tlakula ni tata huma tiko rere ni huma ni ya ni ya pheta

laha ni nga ta hlangana na wena kona ni ta nela hala ndzhaku ka nyopfa wena hi ku kwata nyamawu musunamawu ximanga xa n'wana vikhuruka bya n'wana ku yiva ka n'wana hi ku yiva leswi nga swi endla hi ku yiva loko ku ri ka xiyimo xa le henhla ni yivela nkongo n'wana i nyimpi

Sabi wa nga. Nkobo wa Say nga. MC wa nga. Rireti ra nga. Hey, tinta ra nga. Maraka raka ya nga. Hambi wo tana va police a ku na va police tambora byi nga ta ni hlamula nchumu va nga nya. Ni nga va tlhava magodi ya minyopfi va nya hi okapi tlhari. Nyangwa.

re lebetsang ngwako nyammen hey makume nhungu wa timina tengeleka awara ya khume mbirhi awa ni khensini ni khensini vanhu va xikwembu mi ni ndele siku vana va mhani loko ri xa ri xili swinene hi mina ni ya